Salut da holl, amañ Brendan Budoc endroit echedoù e brezhoneg hag emaon o vont da gomz deoc'h diwar-benn kampionad ar bed ha partie no prix ma blid a zo c'hoarvezet er mare-mañ e Varsav. Setu Varsa oa-se ne gojer ket tamm ebet na diwar-benn an tu-kleiz dizalc'hour, na diwar-benn ar strollad sonerezh brudet e ar sonerezh hengounel, me eus kêr Varsovie, setu e Polonia, o deus digemeret ar c'hampionad goude ma oa bet nullet e Azerbaidjan abalamour da C'hovid. Me giz ma ouiomp n'int ket gwall nec'het gant ar C'hovid e Polonia. Ha neuze, aze e raemp-ni ur zoom diwar-benn diwar-benn ur bartienn etre daou c'hoarier ez zo e penn ar renkad evit ar poent. Dec'h zo bet pemp partienn prim hag aze e welit evit ar poent gant pevar hanter war pemp deus tri c'hoarier. Magnus, kampion ar bed, Yann-Kristof Douda. Setu ar pod-se hag a oa a zo anavezet ganeoc'h marc'had m'ho peus sellet ar videoioù all, kar hemañ a oa aet ur maout gantañ ekip ar bed. Hag en tu all e weler Yobava, setu hom c'hamarad on a keje gantañ e Polonia, e Polanitas Droy. hag a zo izeloc'h e renkad bremañ met d'ober mare e oa e-touez ar re wellañ. Setu traoù da wellañ zo war ar skramm, al lardin Jean-Michel, setu amañ a ouien ket hag-eñ e koje da se pe hag-eñ e wele mat. Neuze amañ emaomp neuze Gant ar blegenn emaon o vont da ziskouez hon dagadenn a oa a bep tu, ur bartienn taktikel-tre, neuze c'hoariet oa bet Eskob F-c'hwec'h gant Yobava amañ ha ne oa ket gant Duda kentoc'h ha ne oa ket tu gant Yobava debriñ an eskob, adal vije bet addebret hag e vije bet mil dañjerus amañ peogwir e vije deut an tour Ital ar rouanez hag e vijent bet lakaet, ba lakaet diaes. setu oa bet c'hoari eskob Dec'hwer, eskob Depévar hag e kroge pep tra da gouezhañ. tour Detry oa bet c'hoariet gant Douda, tour e aez, roue Betry, marc'heg gepam hag aze hon eus ar santimant en deus c'hwitet e dagadenn penn-da-benn ar Yann-Kristof Douda hag emañ bremañ ar splet gant ar splet gant ar re gant ar re zu gant Yobava daoust d'ar fed en deus un eskemm nebeutoc'h amañ zo daou dour gantañ Ha trugarez Jean-Michel neuze da lâret emañ mat an traoù emo-se. Ok, hañ d'ober anezhan, n'eo ket da garo. Aze eo kroget an dro sañset, digarezit evit ar c'hudennoù teknikel emeur o klask ober an traoù setu neuze emaon en em gavet gant ar blegenn-se ha hon eus ar santimant daoust da ma vez ma 'z eus un daou dour a-enep tour marc'heg e goan-kenañ ar roue gwenn hag emañ ar splet gant Yubawa. setu klask e vo sellet peseurt mod eta gantañ. 'vez ket gwelet mat amañ met nebeut-tre amzer zo gante er bandulenn aze e c'hoariont pemzek munutenn mut degadenn bop taol gwelet a rit pegen prim e oa an doare ma 'neus stoket war ar bandulenn pezh a dalvez 'vez nebeut amzer hag e veint streset ha fromet tourbe aes neuze tourbe aes re adaog marc'heg E pevar a roe a-unan a zo ur mell fazi. Roe unan a zo ur mell fazi. Aze gwelet a rit hon eus cheñchet plegenn war ar video, met neuze klaskit sellet doc'h ar ar pezh zo euh, amañ war an dablez a-gleiz e anit ho video ma karet ha klaskit sellet a- an taolioù gwellañ evit ar re zu. Penaos ober evit gounit eus pled amañ? Ar respont eus neuze eo bet debret an eskob Tour dap marc'heg ha rouanez he c'hwec'h, evit sevel ur stankadenn war an tour. rouanez Detri zo bet c'hoariet en-dro gant Duda evit difenn an tour hag amañ petra an taol gwellañ. Yobava n'eus gellet c'hoari Tour Betri. ha Neuze emañ ster an traoù kar lakaomp e rafe tours e-unan e c'hallfe war-lerc'h debriñ ar c'hoari eskob e pemp, pezh 'rofe dezhañ ur finalenn ur finalenn emo-se. Neuze amañ gellet ho peus c'hoaret neuz Ronez ha Seiz, Roue ha Seiz war-lerc'h Ronez ha Seiz, Roue e Seiz ha Toure-unan, Eskob e Pam, tenn an traoù, tenn an traoù. Aze e sanio Baba emañ o vont da c'hounit, me 'red eo din merañ pezh 'vez gourdrozet gant Douda, Ronez e Eiz gant Douda. aze a zo prest da c'hoari rouanez D6, rouanez C8 ha d'ober Berdifin, redet da Yobava, digas e rouanez en-dro, hag aze Ormel Fazi eus perzh Yobava, c'hoarien den eus rouanez e c'hwec'h, hag an taol gwellañ oa da c'hoari rouanez D c'hwec'h, ha siwazh gant rouanez e c'hwec'h, bremañ e c'hall Douda, saveti e blegenn ingalañ an traoù, daoust hag-eñ a c'hallit gwelet petra ober bremañ gant ar re wenn? Setu ar respont diouzhtu. Rouanez da Abscesses, me ya, reiñ a ra er rouanez. Burzhudus. Hag aze e weler Yubava a zo lakaet diaes o jediñ gwelet a ra c'hwitennoz an taol-se c'hwitennoz war an dra eo penn-da-benn. Setu emañ o hejañ e benn gwelet a raer mañ ket laouen ur paotr fromus e-hont. Setu er rediet e debriñ. Debret va ronez, roet a dap, hag e koll e dour en-dro. Bremañ en em gavan gant nebeut am- nebeut amzer evit papin. Ur pezh gwerin e-se c'hoazh o vont da gouezhañ sur a-walc'h. Me daou bezh gwerin eus an tu all evit Yobava, daoust hag-eñ 'vat int buan a-walc'h. Evit seurt plegennoù e ranker jediñ hein, n'eo ket tout barnañ. Aze e vo redadeg etre pezhioù-gwerin ar re zu hag ar roue hag a glasko sachañ roue d'e pab evit klask debriñ ur pezh gwerin. Atoursetri, ospers, douda. Setu toursetri ret eo displegañ an taol-se. Toursetri seblant iskis peogwir e c'haller c'hoari eskob e pemp ha gounit an tour, met amzer 'neus ar Rewen da c'hoari C6 ha ma vez debret gant bec'h roue ha daou. va varlerc'h, e vo graet ur rouanez gant Douda. Ha setu, evel-just, Yobava ne vo ket gwerzhet gant seurt toull-trap. De Toursetri, daon dezhi, G5 et F5 sur War, F5, Dout da ho prederia, roit be-unan, Ge pemp, roit se daou, Ge pevar, me ya Ge pevar, ret eo bountañ ho pouezioù gwerin war ar c'harazennoù gwenn, mod-se 'vank ket memes mod hag ar c'harazennoù du, roit dezhi tri, F pevar. tenniñ an traoù, gwelet a reer doudañ o sellet, o sevel e avanoù hag gwelet a reer mañ lakaet diaes ha ne ouier ket resis penaos ober aze. Gallout a ra koll ar bartienn-mañ ma ne c'hoari ket un doare spis. Ha pevar. A servij da lakaat ar pezh war ar garezenn du ha neuze n'en deus ket a ankol bremañ a bevar ken gallout a ra servijout war-lerc'h. Ha Yobava n'eus un tamm amzer bremañ a-zalc'h da vountañ F3. Gwelet a raer daoust d'he fazi emañ internet c'hoazh ha distroet int war o video. N'emañ o vont da skoachañ kement-mañ. Roet eo tri eus perzh Douda. Goude-se e vo roet EPAM Koste Yobava. Neuze amañ, ret eo kompren, ne c'haller ket fival an eskob kement-se hag arouez zo deuet a-benn da dizhout ar pezhioù gwerin, setu sur a-walc'h e klasko reiñ e bezhioù gwerin evit gounit serc'hwec'h ha goude-se e vo rampo. Roue Epam, ya, marteze ma'z afe ar roue Vargi e c'hallfe dont betek F-pevar. Toursepam, roet he c'hwec'h. Toursepevar, eskob be c'hwec'hber, hag aze daoust hag-eñ a c'hall mont da zebriñ ar pezhioù gwerin ya, roet F pevar ha ma c'hoarvez F daou, tour F-unan a-zac'h ar pezh gwerin. Yubava, aze hon eus graet ur bartienn, a zo achu etre Magnus Carlsen ha Chirov o deus graet rampo ma ne faziañ ket. Ha n'eo ket gouniet eo bet gant Chirov, na gouniet eo bet gant Carlsen a-enep Chirov gant ar re zu gourc'hemennoù Carlsen, setu. Hag aze Yubava o skrabañ e benn. Evit klask evit klask kavout pep gwellañ, met F-daou tours e-unan. Rois e seizh. ha daoust ma ro dai a-benn da c'hounit ur pezh g-pevar 'vo ket a-walc'h bremañ 'vit gounit gant ar re wenn ha gant ar re zu hein ne raio ket asamez ar pezh-gwerin f ha aes a-walc'h e vo gounit se-c'hwec'h eus perzhioù bava neuze hopala Debriñ a ra get pevar eskob Etri o tagañ an tour setu ret an tour chom war ar hent-tarrenk ha neuze e vo kollet sec'hwer tour H1 roued ab sec'hwer roued F3 ha bremañ en deus c'hoant da zifenn e daou bezgwerin setu marteze lakaat an eskob e B-c'hwec'h peotramant lakaat an eskob e E-unan evit difenn an daou war un dro. Krouet 'vo gant petra ez dibabo ? Eskob Sepam. Roue E-Pevar, eskob B-Pevar, setu aze n'eus c'hoant da vat dont da e-unan gant e eskob. Es- roue D-Pevar, eskob e-unan 'm eus aon. Hag aze ne ne welan ne welan ket piv 'c'hall choigounit, hein. Nag ar re zu. Ha ne c'hellin ket ober damez ebet gant an tour zo a-dra ar pezh-gwerin, nag ar re wenn hañ, peogwir e rankont diwall memes tra chom gant o zour. N'eus ket tu e c'hallfen gounit APEM. Setu an dra-se zo rampo. Emaomp o vont, emaint o vont da asentiñ ar rampo benn un nebeud eilennoù bremañ. Ha ha gourc'hemennoù dezho daou memes tra peogwir e oa ar barti en tenn. Daoust da faziaoù zo bet graet gant daou. hag emaint a live gant Carsen goude pemp rondenn. Ha padal eus tout ar c'hoarierien gwellañ ar bed pe dost, ben an tournamant-se setu e setu gourc'hemennoù dezhe aze emaint o vont da adc'hoari antolioù ma 'm eus soñj mat roe e c'hwec'h douda a, a, a seblant bezañ nec'het un tamm Ne ne welan ket perak 'vije nec'het hein, ça avait été une seur Blegen a oa poar-kenañ, poar penn-da-benn. Ah setu et à Santon une rampeau. Euh, michañs deus plijet deoc'h ar barti en-se ha deuit en-dro bremaik 'vit ur stream, euh, 'vit ar c'hwec'h 'vit ronden hag ar re all. Kenavo!